Fundashon lanta papiamentu a entrevistá direktor di Kolegio San Antonio, Gershwin Lee, tokante alumnonan ku a bin fo'i proyekto Skol Multilingual ya kaba ta bai di tres generashon na Kolegio San Antonio. E promé grupo drenta kinan serka nos na dos mil diesocho, dos mil diesnuebe, e ekspektativanan ta ta halto. Nos a ta tin un bon kolaborashon ku loke ku ta Kolegio San Hosé. Nos a kuminsá prepará eigentlek dos aña promé kaba, mirando ku nos a tin grupo di alumno ku ta bai drenta skol sekundario, voortgezet onderwijs, i eigentlek no ta tin un preparashon kla. Es desir, nos a Hasi colaboracion cu schoolbestuur, scoa, a hae tur colaboracion tambe di scoa y tur colaboracion tambe di docentenan di Colegio San Jose cu a yuda nos y a duna nos e guia di kico pa spera di e alumnan aki. Den e periodo di preparacion nos docentenan a sinta hunto cu e docentenan di Colegio San Jose, a repasa tur loke cu nan a hae como oferta di materia na San Jose y pa nos tambe a prepara e ora pa e alumnan cu a drenta cerca nos e ora den e schooljaar ey, e aña escolar ey. E experiencia ta hopi positivo, e expectativanan ta ta halto, e experiencia ta ta hopi positivo, e ta ta leuk pa mira con entusiasma e docentenan di scol tawata pa e prome grupo, e mentor e momento ey tambe cu ta un docente di Papiamento, Juffrouw Garcia, tambe ta tin hopi expectativa, ta ta hopi contento tambe di por a guia y a haya challenge di guia e grupo aki. Y e expectativanan tambe a a resulta tambe di tata algo hopi bunita. Ya, e experiencia di e aña escolar ey trahando cu e grupo aki tambe tata algo hopi bunita. E grupo tawata sa tambe cu nan ta un grupo special. E reto por tawata na dado momento cu nan a sinti nan mes demasiado special, pero e ta ta e prome aña ke men cu esey ta timag y nos nos a tene cuenta cu esey tambe. Loke ku nos mester bisa ku a sobresalí hopi ondertussen nos tin dos aña kaba ku nos tin data kolektá, ta ku e alumnan aki ta sobresalí den idioma, ya, souiso papiamento. Loke ku ta hala nos atenshon hopi ta e materia di wiskunde i e materia di rekenen. I esei nos a indiká tambe na schoolbestuur ku lo ta interesante pa hasi un investigashon mas profundo den e materia di rekenen, dus aritmetika ku nan ta haya na skol básiko, anto wak ki impakto e tin despues ora ku nan drenta den skol avansá pa e materianan di wiskunde i rekenen. Ya. Esei ta loke ku a hala nos atenshon hopi, e diferensia entre kon e muchanan di e otro eerstenan ta skor kompará ku e alumnan aki ku ta bini di un skol multilingual ta signifikante. Tin un diferensia hopi grandi. Pa loke ku ta idioma tambe nan ta skor bon. Pa loke ku ta hulandes nan ta skor riba e mesun nivel i te asta un tiki mas mihó. Nan sapiando di tin de punches mas mihó ora ku nan sa wak promedio. Pero un dato hopi importante pa tene na kuenta ta ku e kantidat di ora ku e alumno di un skol muntilingual a haya na hulandes ta ménos ku un alumno ku ta bini di un skol tradishonal, pa nos yam'é asina. Un alumno ku ta bini di un skol tradishonal a haya seis aña di hulandes, dus desde ku e ta drenta eerste klas te ku su zesde klas. Anto un alumno ku ta bini di un skol multilingual, den e kaso ku e Kolegiu San Hosé, a haya tres aña, dus vierde, vijfde i zesde. Nan ta haya na hulandes i asina mes nan ta skor riba e mesun nivel. Es desir. Por diskutí e skor, dus e gemiddelde. E parti interesante ta keda nan ta skor riba mesun nivel, aunke ku nan haya ménos ora di hulandes. Loke ku ta mas interesante ta e parti di e soft data, anto ku soft data nos ke men kon bo ta midi e impakto soshal. di e alumno. Ya. Hard data ta sijfers. Nos a hasi investigashon riba sifra, riba promedio, kompará klas ku klas, pero tambe nos a bai hasi na leu di kompará tur alumno multilingual, ku desku ta bin di e skol multilingual, ku tur otro alumno ku ta bin di skolnan tradishonal. Entonces nos a pone tur e sifranan banda di otro i no a wak solamente promedio, pasobra ora bo por wak di bèrdat si nan ta sobresalí. Loke ku ta interesante ta e otro banda ta e soft data, anto esei ta hopi mas difísil pa bo investigá. Nos a hasi entrevista ku alumnonan, nos a hasi entrevista ku e dosentenan, nos a laga dosentenan di Colegio San José hasi observashon den klas serka e alumnonan, dosentenan di ipa a hasi observashon kinan. na skol i tambe dosentenan ku a, òf sòri, personanan ku a karga e proyekto for di direkshi onderwijs tambe a kolaborá i tambe a hasi opservashon den klas pa wak kiko ta e impakto soshal i loke nos por indiká. Mester tene kuenta ku nan ta keda teenagers, dus nan ta keda muchanan normal, ku ta den puberteit, ku tin nan aktitut etsetera, pero loke ku ta interesante ta Ku e alumnan ki ta alumnan hopi mas sosial, nan ta hopi mas verbal, nan ta hopi mas mondig na modo di bisa. Esei ta un aspekto hopi interesante pa pa awak di e alumnonan aki. I nan por ekspresá nan emoshon di un forma hopi mas kla. Nan no ta aseptá, nan no ta aseptá. di biaha, kon pa mi pone esaki, normalmente un dosente ta esun ku ta duna un opdracht anto e alumno ta sigui, un diferensia hopi grandi ku e klasnan di alumnonan ku a bin den skol multilingual ta ku nan ta bai diskutí ku bo, nan ta bai puntra bo pakiko, nan kier sa e motibu su tras. Nan no ta simplemente sinta anto nan ta aseptá i nan ta sigui. No. Nan ta bai puntra tambe kiko ta e balor añadí, kiko ta e funshon, kiko ta e nut di e opdracht. Anto esei ta algu ku e dosente tambe ta ripará. Den e vak di Wiskunde, por ehèmpel, ora ku ta puntra e dosente Kiko ta e diferensia? Anto di kon tin un diferensia? E ta esei, e alumno ta hasi pergunta, e no ta e no ta tuma aden asina lihe ku un splikashon di un dosente, anto dats it, no, e kier sa mas. Pero di kon, Jufrou? Anto e ta sigui puntra pa kual motibu e dosente ta indiká ku nan ta Kon ta bisa komprondé e materia mas mihó? Nan ta hasiel e mas mas di nan mes. Un otro aspekto hopi interesante pa wak ta e outoestima, e self-esteem, di e alumno. Kon nos a ripar'é? Hopi mas welen pa partisipá den aktividatnan di skol. Es desir, e duda ei di kiko nan ta bai pensa di mi, kon nan ta bai wak mi, etcétera, No ta existi cerca tur. Hopi mas lihenan ta durf di di bin dilanti, di participa etc. Mester corda semper si cu e no ta conta pa tur alumno, e ta algo hopi personal tambe. Pero loke cu nos ta wak ta cu dor cu nan ta hopi mas miho den expresa nan mes den nan lenga materno, hopi biaha e ta bira algo inconsciente. Dus nan no tin cu bay pensa un rato prome riba Mi tin ku bai ekspresá mi mes den un idioma ku no ta esun di mi, kiko nan ta bai pensa, mi no por, no. Mi tin, i e ta algu asina den nan, den nan sistema kaba dor ku nan tin un trayekto di seis aña den un skol multilingual ku e ta bin di mes, e ta vanzelfsprekend e ora. Wak, pa nos ta konsiente komo skol ku e ta algo ku anke ke tin hopi aña andando e ta keda nobo. I nos ta konsiente komo skol ku tin hende ku ta keda ku falta di informashon. Loke ku komo skol nos por bisa for di eksperiensia ta ku e alumno mester tin un konekshon ku e materia. Doesn't matter, no ta importá kua materia, mester tin un konekshon. Anto e konekshon ta bin ora ku e alumno por ekspresá su mes, prinsipalmente ora nos ta papia di emoshon, den su lengua materno. Anto mester keda kòrda riba e parti di konekshon. E ta un opinion personal, mi ke ègt enfatisá esei, e ta un opinion personal, ku ora ku un alumno ta drenta un skol tin un kiebre ta tuma lugá. Ya. E alumno ta wòrdu mayoria di nos alumnonan, nos papian di mas di ochenta por siento di nos poblashon kinan na Kolegio San Antonio tin Papiamentu komo lenga materno. Ora di inskribí, esei ta loke ku ta ku ta wòrdu indiká den nan formular di inskripshon. A base di e data ei, nos ta bisa ku mayoria, gran mayoria di nos alumnonan ta usa papiamentu tambe pa ekspresá nan mes. Si te ku bo seis aña bo ta kustumá di hasi esei den bo lengua materno, anto despues desde ku bo tin seis aña bo ta drenta enseñansa primaria tin un kiebre, pasobra bo ta pasa over na hulandes. E alumno tambe ta. E falta e ora den sigui e parti di desaroyo den e aspectonan emocional pa loke cu ta expresion di emocion den su lengua materno. Anto esey ta loke cu nos ta ripara. Y esey ta un diferencia cu nos ta ripara tambe cu un alumno cu no a sigui enseñansa den su. lenga materno y nos tin cu sigui cu e investigacion ki nan hopi biaha ta mas dificil pa nan expresa nan mes. Anto bo tin cu bay hopi mas profundo cu nan, bo tin cu duna nan hopi mas guia mientras cu un alumno cu ta bini di un scol primario multilingual E a tin esei kaba. Nan sa kon pa hasi esei kaba. E ta parti di nan sistema kaba. Ya, anto esei ta un diferensia hopi grandi ku nos ta wak.